waibata nothing usaodzwe moyo ende usavhundutsirwe nevanhu nzwa inini ndikutokutaurira izvozvo ivhangeri reupenyu hwako muraramiro waunoita lifestyle yako ivhangeri rakasimba 10 times than kuda kuparidzira vanhu nemashoko unodzitaura ndimi ukadii ukadii ukaumburuka even yange wakataura wakaisa musoro pasi makumbo mudenga i tell you kana vanhu vakasanakirwa nelifestyle yako yauri kurarama hauvatendeutse hauvatendeutse mwoyo yevanhu iri that stubborn ende mwari vanozviziva chakaipa chii kuti kana mwari vakakubvisa kumatope vakugeza kumatope wachena wobva waudza vanhu kuti kuchena uku ndiemanueri chakaipa chii inganzi ishoofu iyoyo haisi show off iwe unitaurira kuti unitaurira kuti vamunobhirivha imimi kuti upenyu hwavari kurarama hwakaisvonaka chaizvo asi hauna kuprovhaidwa namwari vanoita show off ubara izvozvi zvaakuita izifi chinhu chese chakanaka chiri kungobva kuna satani why because vacho muri kuprovhaidwa namwari Chinhu chamuri kuburitsa pachena inhamo. Kana mune nhamo ndopamunoti nhamo yangu ndine nhamo yangu nokukiriyeta nemavhesi enhamo mave kana maropafadzwa maakudyira ropafadzo yamwari musaga saka maneighbor anoziva sei kuti ndimwari akakuitirai zvinhu izvo anoziva sei anozviziva sei pana kana chinhu chakaipa ipapo pana haisi show off nyika ngaizive vari pedyo nevavakidzani ngavazive wobva wavaudza kuti ndiimanuwera akazviita izvi ubatana vacho pana kana chinhu chakaipa musaconfuse zvinhu zvisina kufanana don't confuse i tell you life yatinorarama pano kana ini vanhu vakafungira kuti ndiri kumiririra mwari vofungirira kuti uyo haasi kumiririra mwari life yeuyoyo vakangonoichiva kana iriyo life yavari kuda kurarama kusanyeperwa vanhu they don't even care kuti akazviwana kupa akazviwana se vanoenda ikoko saka kana mwari vaitira inini chinhu chakanaka ndikufanira Print yekunyatsoratidza pawakabviswa naMwari kusvika pawava izvozvi kuti munhu wese ari musituation anyatsoona kuti situation yandiri inobudika ndoo zvawakaropafadzirwa ndoo zvawakaporeserwa ndoo zvawakabvisirwa musituation is just as simple as that now kana uchingowa state and sage wane vanhu vakuudza kuti ukaudza nyika ya pride ya show off show off yei show off yei kana ndaidya nyevhe nyangwe ndaderere kumusha kubva monday to, to, to sunday eh? izvozvi izvi kana taropa izvozvo ndo zvinonyatsoratidza kuti simba harisi rangu nderani simba harisi ndo zvauri kutiraya kuratidza vanhu kwete kuti hanzi wonzi wonzi uri kuita show off ah, chibaba uona inini ndakambokuudza ini hanzi aenda ane mari handina mari ini ndikaita mari nyange ndikatenga mota ndokurevherai pakamera ndichikuposterai dai ndagara ndakukumbira regero izvozvi ndisai ndaiita mari a kana iri unfollow gara wabaya handina chinhu chandinoona kuti this is beyond my power ichi chaitwa namwari chinoitwa namwari ndorega kuudza vanhu kuti ndimwari a ah, ndiite iyoyo ini itai mega vanhu ngavazive kunze uku kuti chinhu chese chakanaka chinobva kunani kana chaitwa namwari tovaudza iwo waitirwa wovaudza kuti ndimwari kuti vanhu vazive kuti mwari ari kuende mwari anoita izvozvoka nai chakaipa chaka ipa baba chii chinganzi chinhu chakaipa tine problem kuti chinhu kana chisina kutikwa kwandiri kana kumba kwedu taakuchideedza nemazita success haidi izvozvo bule blessing ropafadzo haadi izvozvo anofungira kuti wakamuvenga ongoti chinhu chese chaitwa kumunhu as long as chisina kunangana newe waakutongoti aya zvekuromba zvara mweya unounza ropafadzo mablessing mumwe chete kana ukafila unge uri kuurwisa uri pana someone pauri kudarika nemuraini venyu uri kujamba padeni pako kuti ah, idzo hationane dzakatimaka idzo ngatiappreciatei zvinhu zvakanaka zvaitirwawo vanhu topembera navo hatisi nyange ukasada kupemberera iye pemberera chamuropafadza kuita kuti chikufarire chisakuvenge bhule kana akuuya wadarike nei eh nepadheni pako kana nemumba mako kuti zvese zvakanaka zvikufanira kuitwa no kana chai chazoitwa kwauri ngachiudzwe vanhu kuti handisirini ndiye manuel as simple as that chakaoma chiva huh? ah zvinhu zvisina basa uona kuti zvinhu zvinovhiringidza society ndo zvatinotendera kuti zviratidzwe zvidisplay woko vanhu zvamwari chaizvo hatidi haa mwari haadi izvozvo haa mwari aiwazve dai anga asingade izvozvo aisamboratidza aisamboratidza john chigaro chimwe cho chaakatadza kana kutsanangura john akatadza kuchitsanangura chakagarwa nemukuru so share ubata wakanzwa description yekusaidi kwaari haisi yenhamo nhamo iyo kana akupa izvi ngatingoita se ngatingopupura kuti mbiri idzorerwo kusakangana